Dyma bodlediad sy'n gallu helpu chi ateb y papurau arholiad Uned 2 a 3, TGAU, Cymraeg Iaith. Mae'r papur arholiad Uned 2 yn ddwy awr o hyd. Ac Uned 3 hefyd. Yn y ddau bapur, ceir dwy ran, sef Adran A ac Adran B. Mae Uned Dau yn werth 70 marc a 35 y cant o'r gradd TGAU, ac Uned Tri hefyd. Yn Adran A'r ceir tasgau darllen sy'n werth 30 marc. Yn ôl y cyfarwyddiadau yn Adran A,

Dyma cwestiwn A2 o Uned 2 yn 2017. Wrth wneud hyn, byddwch yn gwneud yn siŵr nad ydych yn camdeall y cwestiwn. Hefyd, dylech gofio i nodi gwerth marc y cwestiwn, sydd i'w weld yn y cromfachau. Cam dau. Ar ôl darllen a deall y cwestiwn, dylech chi ddefnyddio aroleuedd i ddewis a dethol y wybodaeth berthnasol sydd angen i ateb y cwestiwn. Dyma cwestiwn A5 o Uned 2 yn 2017. Hefyd, cofiwch i ddarllen y darn Darllen Cywir. Uwchben bob cwestiwn bydd is-deitl fydd yn dweud rhif y darn darllen. Os nad oes aroleuedd gyda chi, prynwch un. Ond, ddylech chi ddim aroleuo popeth yn y darn. Sdim pwynt. Yn adran A, bydd amrywiaeth o ymatebion. Bydd rhai cwestiynau yn fyr, er enghraifft, cwestiynau aml-ddewis, ymatebion byr. Bydd eraill yn gofyn am atebion hirach, er enghraifft, aralleirio, deall cyd-destun, dadansoddi, dod i gasgliad. Os mae'n gwestiwn byr, does dim rhaid gwneud dim rhagor nawr. Atebwch y cwestiwn. Ond os mae'n gwestiwn hir, dylech chi gario ymlaen gyda'r tri cam nesaf. Cam tri, Er mwyn ateb cwestiwn hir nesaf, dylech chi ofyn y cwestiwn yma, Oes modd grwpio'r wybodaeth? Dyma gwestiwn A un ar ddeg o Uned Dau yn 2017. Mae'r cwestiwn yn gofyn, Beth yw neges yr awdur yn y darn hwn, a sut mae'r awdur yn cyfleu'r neges honno? Hefyd, mae'n ychwanegu, Dylech ddefnyddio enghreifftiau o'r darn darllen wrth ateb. Mae'r cwestiwn yn werth chwe marc. Beth yw geiriau allweddol y cwestiwn yma? Mae'r cwestiwn yn gofyn i chi ddweud beth yw neges yr awdur, esbonio sut mae'r awdur yn cyfleu'r neges, ac yn olaf, mae'r cwestiwn yma yn gofyn i chi cefnogi eich barn gyda enghreifftiau. Dyma gwestiwn lle mae trefnu'ch ateb yn ôl PEE, yn gallu bwrw gymorth, sef pwynt, enghraifft, esbonio. Os mae'r cwestiwn 'sut' yn ymddangos mewn cwestiwn, mae'n debyg iawn y dylech chi drefnu'ch ateb wrth ddefnyddio pwynt, enghraifft, esbonio. Mae trefnu ateb fel hyn fel paratoi byrgyr blasus. Dyma'r pwynt, dyma'r enghraifft, y cig yn y canol. A dyma'r esbonio. Hefyd, mewn ateb da, bydd angen defnyddio geiriau allweddol, sef, yn y cwestiwn yma, neges, awdur, cyfleu. A bydd angen cysyllteiriau pwysig hefyd. Fel. Hefyd. Fel. Yn ogystal. Dyma enghraifft o ateb da. Cam 4. Dyfynnu o'r darn. Mae'n debyg y bydd llawer o'r cwestiynau darllen yn Adran A yn gofyn i chi wneud un o'r canlynol, A. Cefnogi eich sylwadau, neu B. Defnyddio engreifftiau o'r darn, neu C. Cyfeirio at y darn wrth ateb. Os felly, bydd rhaid i chi ddyfynnu. Cofiwch, dylech chi geisio dyfynnu mewn darnau byr. Er enghraifft, dyma ymateb sy'n manylu ar agwedd yr awdur mewn llythyr am lygredd a'r amgylchedd. Yn y darn hwn, gwelwn yn glir bod llygredd yn poeni'r awdur yn fawr, oherwydd ei bod hi'n dweud na allai anwybyddu. Gan fod yr orsaf gywir yn dinistrio hawl i phlant i fyw mewn byd sy'n iach.
Cofiwch, os mae'r cwestiwn yn gofyn i chi ateb yn eich geiriau eich hunain, peidiwch â dyfynnu. Cofiwch hefyd ddefnyddio dyfynodau wrth ddyfynnu. Ac, os mae amser, beth am danlinellu eich dyfyniadau? Bydd tanlinellu taclus yn tynnu sylw yr arholwr at eich tystiolaeth. Ac yn olaf, cam pump. Os rydych chi eisiau ennill y marciau gorau yn y cwestiynau hir, dylech chi geisio i ddadansoddi a dod i gasgliad. Bydd mwy am hyn mewn podlediad arall. Felly, i grynhoi, er mwyn ennill marciau da yn Adran A, cofiwch y pump cam yma. Cam un, tanlinellwch y geiriau allweddol yn y cwestiwn. Cam dau, aroleuwch y wybodaeth berthnasol. Cam tri, Oes modd grwpio'r wybodaeth? Oes angen PEE? Pwynt, enghraifft, esbonio. Cam pedwar, Dyfynnwch, os mae'r cwestiwn yn gofyn. Ac yn olaf, cam pump, Dylech chi geisio i ddadansoddi a dod i gasgliad. Dyna ni! Cofiwch i hoffi y fideo hwn. Cofiwch i danysgrifio i sianel Athro Cymraeg. Pob lwc yn yr arholiad. Dyfl donc a dur y garreg.